Illum ser niddiskutu ftit il-proposta li ħareġ il-Gvern fi Frar li għadda fuq li t-turist jiġi mmultat fuq il-post jekk jikser il-liġi. Allura jien insaqsi bħalma nagħmel is-soltu, li inti tkun kawt, tara x'inhu jiġri madwar id-dinja u forsi taħseb li l-istess affarijiet jistgħu jiġru fil-pajjiż. Tkun conspiracy theorist? Nilqagħkom għal podcast ieħor Conspiracy Theory vis-a-vis għall-proposta li ħareġ il-Gvern fi Frar li għadda fejn it-turist jiġi mmultat u jħallas fuq il-post, illum jien stidint kemm il-Ministru Dr. Byron Camilleri, Ministru tal-Dipartiment tal-Intern, u anki x-Shadow Minister Dr. Darren Carabott, il-Ministru ħallieni bla risposta, però nirringrazzja minn qalbi lil Dr. Darren Carabott talli laqa' l-istedina tiegħi. Grazzi minn qalbi. Grazzi lilek tal-istedina, anzi.
Infakkru ftit in-nies x'kienet eżatt il-proposta. Hekk hu, il-Gvern jidher ħa ngħidlek s'issa liġi għadha ma ħarġitx. Ehm, però l-Gvern ħareġ bi proposta biex turisti li m'għandhomx residenza f'Malta li jinqabdu fuq il-post illi qed jagħmlu xi kontravenzjoni jew inkella minor offense, hekk ġiet deskritta s'issa, eh, jiġi multatu jħallasha fuq il-post. Jiġifieri l-ħsieb għall-inqas minn dak li qal il-Gvern huwa sabiex persuna li jkun qiegħed hawnhekk bħala turist l-ewwel nett ikun hemm prevenzjoni dak li jkun ma jiksirx il-liġi. Però min-naħa l-oħra, jekk jinqabad trid tħallasha fuq il-post minn aspett effiċjenza u loġistika ħa nsejħilha hekk. Għall-inqas jidher li hekk s'issa l-Gvern qed jippromovi però min-naħa tagħna żgur li l-ewwel naraw il-liġi u mbagħad inkunu nistgħu Nitkellmu aħjar l-abbozz ta' liġi ħanajtek. Taqbel magħha din inti? Mela, ħana mill riserva mhm. Irridu naraw l-abbozz ta' liġi l-ewwel. Ġifieri jekk bħala kunċett qed jiġi deskritt kif inhu biex inżidu l-effiċjenza, biex turisti ma jiksrux il-liġi, biex ikun hemm prevenzjoni milli jkun hawn xi turisti li forsi idejqu jew inkella jiksru l-liġi tagħna, għal ħars ma taqbilx magħhom dawk. Dawk huma affarijiet li eħe għandna nipromovu l-qudiem. tgħidli huma ta' prijorità ngħidlek hemm ħafna affarijiet oħrajn li għandna nagħmlu qabel qabel dik, eh, speċjalment fis-sistema ġudizzjarja tagħna. Ma jfissirx li m'għandniex nagħmlu affarijiet bħal dawn. Ehm, però nibqa' ngħid l-ewwel nippreferi nara l-abbozz ta' liġi u mbagħad inkunu nistgħu nikkummentaw aħjar. Taħt min taħseb, ovvjament ħajkolli nistaqsi, għax ehm, meta, meta toħroġ proposta l-bniedem jibda jaħseb Taħt min taħseb li għandha taqadi? Taħt il-pulizija, taħt il-leża, ħajkun hemm bodi ieħor li ħajjuħu ħsiebhom? Da ma jistax ikollok il-pulizija jew il-leża fit-toroq il-ħin kollu. U mhux biss, irridu nikkonsidraw, ħanżidlek biċċa oħra, irridu nikkonsidraw ehm, Issa jiena qed nassumi li l-ħlas tal-multa ħa jsir permezz ta' payment on site permezz ta' kard. Jiġifieri hemmhekk issa qegħdin inżidu x-xogħol fuq l-uffiċjali tagħna u għalhekk nixtieq l-ewwel nara eżatt x'qed jipproponi l-Gvern. Qed inżidu x-xogħol, ir-responsabilità fuq l-uffiċjali tagħna li ser ikunu qegħdin jiġbru l-flus, il-ħlas fuq il-post. Kif se ssir dik? Jiġifieri dawn huma l-affarijiet li wieħed irid jara. Jekk hux se jkollu dritt it-turist li jikkontesta ukoll. Jiġifieri dawn huma affarijiet li wieħed irid jara. Tista' tidħol minn aspett ta' human rights, right to fair trial, tiftaħlek pa' taflun. Għalkemm ejja nifhmu li dawn huma fuq suppost fuq minor offences, issa x'inhuma l-minor offences wieħed irid jara. Jekk hux ħa taqa' taħt il-pulizija, taħt il-leża, din hi problema li għandna f'pajjiżna. Ġifieri ħa ninsa, ħa nwarrab ftit is-suġġett. Però ejja nieħdu affarijiet li huma ksur ta' regoli fit-toroq tagħna. Bħalissa għandna l-ESA, il-Pulizija tat-Traffic u għandna uffiċjali ta' Transport Malta tal-Enforcement. Min-naħa tagħna ħnilna ngħidu, hemm bżonn ta' streamlining aħjar. Ma jistax ikun ikollok ħafna grey area taħt min jaqa' xiex. Jien li qiegħed fis-settur ovvjament nifhem il-kompetenzi, però n-nies hemm barra jafu x'inhi d-differenza bejn uffiċjal ta' Transport Malta għall-enforcement, bejn pulizija tat-traffic għalkemm nammetti n-nuqqas ta' preżenza li qed naraw minn hemmhekk ukoll, u uffiċjal tal-LESA d-differenzi bejniethom. Dawn huma argumenti li jiġu marbuta ma' dan is-suġġett li qed issemmi u nittama li mhux ser ikun hemm xi forma ta' aġenzija oħra li tiġi maħluqa għax inkella ħa nerġgħu nżidu u nkabbru din il-biċċa xogħol ta' bejn wieħed qed jilfes il-ieħor. Għalhekk naħseb li hemm bżonn ta' aktar spjega ta' dak li qed jiġi eh, spjegat hawnhekk li tgħid il-gvern tipproponi l-gvern. Però minn naħa l-oħra naħseb għandha taqa' taħt is-sistemi għall-inqas jekk wieħed għandu jadotta sistema li għandna bħalissa taqa' taħt dawn il-kompetenzi ta' min għandu dritt jinforza l-liġi. In-nies b'xi mod ħadu pjaċir biha din għax in-nies naħseb tant ilhom suppressed issa bl-ammont ta' turisti li forsi jiġu jagħmlu li jridu u anki forsi minħabba barranin li jgħixu f'pajjiżna li qed joħonqu naqra naqra, mhux ix-xtorr tal-barranin imma dik hija s-sitwazzjoni. Ma tarax illi, ovvjament bejn it-turist u aħna li aħna Kollha ċittadini tal-Unjoni Ewropea ngħidu li da turisti ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ma taħsibx li mbagħad din tibda tintuża anki fuq il-Maltin? Mela.
Ġala darba tkun daħlet is-sistema? Mela, u hawnhekk fejn jiena għedt l-argument ħa nsejjaħlu hekk mas-sistema ġudizzjarja tagħna. Hawnhekk fejn jibda wieħed jgħid Tajjeb, orrajt, mela għandna turist li jaf li jrid isegwi l-liġijiet tagħna. Dan it-turist jaf li qiegħed hawnhekk għal ftit jiem, jitlaq u jitlaq bla riperkussjonijiet. Forsi jekk ikollu l-frame of mind, u ħa nagħmel dan il-punt, ma niġġeneralizzawx ukoll, kif għedt inti, mhux it-turisti kollha huma hekk. Però biex insemmi każ tiegħi, jien meta kont għadni ħafna iżgħar u kont għadni mmur clubs u kollox niftakar wara wara wara party kien grupp ta' ta' studenti illi mort lejn il-karozza u sibthom ikissru li l-karozza jiena. Għamilna lejl ġew il-pulizija, arrestawhom, telgħu il-qorti. Kien hemm dan it-tip ta' proċess. Kien hemm ħafna teqtiq tal-qalb biex ma jintelgħuhomx il-qorti u naħfrulhom u kollox ħalli mmexxu iktar hekk. Pero maġna għandek karozza, skont għadni student, flus ma kellix, ħsara fil-karozza, b'xi mod rrit nitħallas. U l-argument li kienet jien għadda kienar kien isma daw mandomx minn fejn iħalsu jina rrit nibqa l-insisti kont għadni student tal-liġi, so iktar kont najt nafċer taħanajtek drittijiet u tkun iktar entuzjast. Pero naħseb dak il-xenarju, seta japplika l-da? Ġifieri issa rridu niġbdu l-linja għal lim tip t'offiża qed ngħidu. Hekk hu, għad kont se ngħidlek dik mhix minor. Li turist, għalhekk qed ngħidlek x'inhu minor. Dak li qed ngħid, il-minor ħa jiġi kwantifikat bil-ħsarat bl-ispejjeż kemm huma? Jien kif nista' f'lejl jirnexxieli nġib kwotazzjoni tal-ħsara li saritli fuq il-karozza? Qed nagħti eżempju, tlaq kemm issib tal-Ħadd terġa' biex issib mekkanik jaralek il-karozza, jagħmillek is-survey, jgħidlek isma' ħa tiġik tiswik daqshekk. hemm dawn it-tip ta' komplikazzjonijiet. Ehm, dik hija waħda. Min-naħa l-oħra mbagħad għandek argumenti bħalma hemm lokalitajiet li jbatu ħafna minnhom huma eh, offiżi bħal pereżempju mill-ħruġ tal-iskart fil-ġurnata ħażina. Hemmhekk għalfejn le tajjeb iva hija nimxu f'dik id-direzzjoni. li jkollok infurzar aktar spedit, aktar malajr. Tajjeb, għalhekk wieħed irid jara issa sa fejn ħa naslu u jekk imbagħad il-quddiem mhux ħa mmorru li allura ċ-ċitazzjonijiet li naqalgħu mal-karozzi l-istess mhux ħa jkollna dritt li forsi nikkontestawhom imma titħallashom there and then. Fiha t-tajjeb, fiha l-ħażin tagħha. Fiha l-ħażin tagħha fis-sens jekk Alla ħares qatt jitneħħa l-lok ta' appell għax m'għandu jkun qatt. Mhux hekk? Sewwa.
Jiena dik li tbeżżagħni fil-verità. Għalhekk irridu naraw il-liġi.
Jiġifieri nippreferi qabel u naħseb tajjeb li qed tagħmel dan il-podcast biex l-ewwel nett l-Oppożizzjoni turi fejn huma l-linji tagħha. U l-Gvern, jekk qed isegwi għalla volja ma ċċettax li jiġi hawnhekk, qed nuruh isma' x'inhuma l-linji tagħna. U min-naħa l-oħra, l-Gvern jilqa' x'ġieli jiġru wkoll. Naslu l-Parlament, aħna nressqu xi ħaġa u l-Gvern jaċċetta li jsiru emendi. Il-Parlament mhux dejjem isna' kelbu qattu sewwa, jkun hemm drabi fejn naċċettaw eżempju minnhom relatata ma' da. Għaddejna liġi f'din is-sena, dwar, bdiet f'Diċembru kompli tissa, dwar il-regoli ta' traffiku, il-ksur ta' liġi ta' traffiku, li xi ħadd iweġġa lil xi ħadd joqtol lil xi ħadd. Kien hemm liġi proposta mill-gvern eżempju li jekk inti, sewwa immaġna inti, għaddejja fit-triq rajt xi ħadd qed jitkessaħ bil-karozza, ħatlu filmat u tellajtu Facebook u inti ktibt qed tgħid isma' da x'jiġifieri hawn dat-tip ta' qżiż fit-toroq tagħna. Għandek id-dritt għal-libertà tal-espressjoni, għandek id-dritt li dak il-persuna qbadtu, tellajtu Facebook, forsi għaddejtu lil xi ġurnalisti u rrappurtawh. Skont il-Gvern, kieku ma intervjenejniex aħna, kien ħa jgħid li inti għamilt reat. Kriminali, li inti tellajt dak il-filmat fus-social media. Għax iġi ksur ta' data protection? Le, l-argument tal-Gvern kien li inti b'xi mod qed tippromwovi li ħaddieħor jagħmel l-istess. Issa inti l-messaġġ tiegħek ma kienx hekk. Inti l-messaġġ tiegħek kien illi ara dan it-tip ta' qżież ejja ħa naqbduh ħalli ma jkunx hawn dawn it-tip u min qed jitħajjar aħna qed narawk. Dak it-tip ta' messaġġ ta' ta' ħa nsejħlu viġilanti tas-soċjetà. M'għandniex bżonn dawk it-tip ta' affarijiet anzi għandna nimbuttawhom. u konna aħna li emendajna dik il-liġi, mhm. il-gvern rrit saħan sitra, għal inqas il-proposta kif kienet imbagħad inbidlet u bifer. Rrit li anke ġurnalist jekk jirrapporta sewqan perikolus u jtella dak il-filmat waħdu, il-ġurnalist kien ħajinstab ħati ta' reat kriminali wkoll li kieku ma intervenini xaħna. Ġifieri dan it-tip ta' over control issa hemmhekk we draw the line. Dawn huma t-tip ta' ta' affarijiet fejn wieħed irid jgħasses u hawnhekk toħroġ l-importanza ta' xogħol li ma tantx jidher xi kultant bħala oppożizzjoni. Fejn jirnexxielna bil-kelma t-tajba, bid-djalogu, bil-persważjoni nikkonvinċu li isma', qed tifhmu x'qed tagħmlu, qed tifhmu li din hi ħażina, u nagħti l-benefiċċju tad-dubju, forsi ma jkunux rawha. Però dan it-tip ta' programm li tagħmel issa, f'dan it-tip ta' suġġett, naħseb huwa tajjeb li we set the boundaries ta' fejn huwa a red line għalina mhm. u tajjeb li nibdew niġbdu dik il-linja minn qabel ukoll. Mbagħad jalla jkun hemm id-diskussjoni wkoll fil-Parlament kif għandu dejjem ikun. Ekku.
Xi ħaġa li vera qed tinkwetani fuq din hija din. Mela, inti għadek kemm semmejt persuna li ħadet filmat u tellatu fuq social media. Il-body li ħajkun qed jieħu ħsieb li jara li jimmulta lil dawn it-turisti. Mhm. Ma jistax ikun preżenti fit-toroq 24/7. Jista' dan ifisser li ħajkun hemm xi tip ta' monitoraġġ, skrutinju fit-toroq kameras. Diġà.
Diġà hawn. Diġà hawn. U hawn ħafna kameras li qed jittellgħu illi ħadd ma jaf x'inhuma. U mhux biss, jekk inti għandek kamera privata tiegħek, qed tgħasses il-propjeta tiegħek, pero xi parti minnha qiegħda fuq triq pubblika u qed tiġbed u rnexxlek taqbad xi inċident, il-pulizija għandha dritt titlob titolbok dik il-filmat ukoll. Mhm, mhm. Dik il-liġi kif bħalissa. Imma jekk inti jiena jinkwitani ħafna il-ċentralizzazzjoni tad-data. Tinkwitani ħafna. Għandek raġun u koll. Għax qed tiġi abbużata, qed naraw x'inhu għaddej madwar id-dinja bħalissa, kollox huwa kkonċentrat biss fuq il-globalizzazzjoni u ċentralizzazzjoni tad-dejta. Jekk ikollna dawn il-kameras fit-toroq, ma jfissirx li abbinat magħhom jista' jkun hemm xi forma ta' social credit system, forsi tista' tiġi iktar tard sewwa. Jeżistu f'ċerta pajjiżi.
Diġà.
Fejn inti pereżempju inqbad tagħmel imbagħad tikser il-liġi, titħallas il-multa dak il-ħin u jittiħdulek il-flus dak il-ħin mill-kont tal-bank. Alla ħares naslu sew.
Dik żgur li. Diġà qed tiġri imma din.
Teżisti f'ċerta pajjiżi.
Ehm, u l-Unjoni Ewropea taqbel magħhom daw.
Nodu attenti, nodu attenti. Ehm, Għaliex għaliex meta niġu għal reati kriminali, għal-liġi kriminali ta' pajjiżna l-Unjoni Ewropea m'għandhiex il-kompetenza. Jiġifieri noqogħdu attenti meta meta minn aspett ta' liġi qed nitkellem. Issa jista' jkun ikun hemm xi membru parlamentari Ewropew illi jgħid l-opinjoni tiegħu fil-Parlament ma jfissirx li dik hi l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea. U ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea għandha d-dritt li ddaħħal ċerta liġijiet fis-sistema kriminali tagħna. Jiġifieri dak huwa Again. Imma tista' ti- Aħna jis- pajjiż sovran.
Eħe, Fuq imma dawn jista' l-argumenti.
l-Parlament tagħna jagħmel emendi fil-liġi bħalma ġieli jagħmel. U- u- u għal- għalhekk qed ngħid alla ħares naslu s'hemmhekk li l-Parlament tagħna jiddeċiedi Mhm. li b'xi mod awtomatiku inti teħel ċitazzjoni u taqbad tinqatagħlek there and then, mingħajr m'għandek id-dritt li tikkontesta Mhm. u bl-imjett il- il- il-Gvern jista' jaqbad u jindaħallek fil-kont bankarju tiegħek u joħodlok dawk il-flejjes. Ehm, mhux, u ħa nagħmluha ċara għax dak li jkun jgħidlek mandat ta' sekwestru mhux hekk jaħdem il-qorti jekk xi ħadd jagħmillek sekwestru, mhux il-bank jiġi sfurzat jiddepożitom il-qorti. Dak huwa argument differenti fejn qed nitħel- qed nitkellmu fuq is-sistema ġudizzjarja tagħna għax ħadd tagħmillek kawża. Dan qed nitkellmu dak li qed tgħid inti illi l-gvern ikollu dritt awtomatiku li lilek sabek ħati u jaqbad u joħodlok il-flejjes ċum bum derenden mingħajr m'għandek id-dritt tikkontesta. Hemmhekk huwa ħażin. Għax inti għalhekk għandna qrati fis-sistema tagħna. Imma t-turist illi ħa jkun qed jiġi mmultat u jrid iħallas dak il-ħin, jekk ma jridx iħallas, x'ħa jiġri? Jien qed nittama li ħa jkun hemm forma ta' sistema f'din il-liġi li turist ikollu dritt jikkontesta. U għalfejn le m'għandux ikollu dritt jikkontesta? Xi jekk dan il-turist huwa kuntent u jammetti tal-ħażin li għamel biex iħallas, tajjeb. Sewwa, ħa nimxu f'sistem effiċjenti. Ħallasha deren den, ingħalqet hemm, jalla ma jagħmilhiex u ma jerġax jagħmilha. Però min-naħa l-oħra jekk għandek xi ħadd li qed jikkontesta, jien nemmen illi għandu dritt kollu, id-dritt kollu, li bħalma aħna jkollna ċitazzjoni u nistgħu mmorru quddiem it-tribunal u nikkontestawha, hekk għandu jsir ukoll għal dak it-turist. Għalfejn le? Li ma nippermettux u li għandna nimxu hija l-effiċjenza. fis-sistema u tajjeb li nimxu f'dan l-effiċjenza però ħa nagħmel argument ieħor parallel. Sal-bieraħ kont qiegħed il-Qorti. L-ewwel darba li nstemgħet ix-xhieda ta' mara li sofriet vjolenza domestika sitt snin ilu. Dik ir-realtà fis-sistema tagħna sitt snin ilu din soffriet, allegatament, sewwa xeda l-qorti, soffriet daqqiet ta' ponn u literalment dem ħireġ minn wiċċa b'tarbija f'idea waqt li kienet isir iswat. Instemat sitt snin wara għadha ma nqatax. Naf b'każijiet fejn anzjani mwerwrin ġo darhom minn uliedhom illi għadhom ma nqatgħux il-kawżi erba' snin wara. Jien, kas ħan semmi kas tiegħi personali, ehm, il-karozza tagħna kien hemm vandaliżmu, niżilt żewġ xieda li rawa l-assa tal-pulizija, ġifieri daw għamlu rapport, jien għamilt ir-rapport, saret kien hemm ix-xieda, e, e, qed jgħidulhom x'raw x'maraw, x'raw il daw il-ġiex persuni jaqbżu minn fuq ċint jinżlu fuq il-bonit, ikissru l-karozza. jitilqu 'l hemm, waqfu jkellmu 'l dan nies. U hemm il-kameras id-dawra kollha u l-pulizija ma ġabritx il-filmat. U aħna bqajna ċikku briku ma ġara xejn, każ tiegħi personali qed insemmi, bħal dawn min jaf kemm hemm min qed isegwina u jaf bihom. Għalhekk qed ngħid, tajjeb ħa nimxu f'dil effiċjenza, però hemm bżonn effiċjenza f'każijiet serji oħrajn ukoll. Issa dawn li semmejt hemm każijiet ħafna iktar agħar. Però qed immorru għall-effiċjenza għal mat-turist biss ħażin jekk qed nagħmlu hekk. Għalhekk ma tinżillix jiena meta meta xi ħadd jgħidli li di ħa tkun manwali.
Mela. Bilfors trid tkun bilfors tkun involut l-AI fiha dan. Ara jien inħobb nagħti l-benefiċċju tad-dubju. Ekku, anka jiena in an ideal world. U ma nħobbx niġri Jiġifieri dan. Imma tajjeb li tkun kawt u tipprova tara x'jista' jiġri għax hekk tista'. Li qed nipprova noħroġ f'dan Steff huwa illi l-Gvern qed imexxi dal-kunċett. Inħares lejh ngħid iva għandu t-tajjeb tiegħu, però ejja naraw fejn nistgħu nilqgħu mill-abbużi. U għalhekk huwa tajjeb li jkollok dat-tip ta' diskussjonijiet biex in-nies hemm barra jifhmu li isma' għandna nies fil-Parlament li mhumiex maqtugħin mir-realtà Illi jafu kif taħdem is-sistema taċ-ċitazzjonijiet jafu li hawn turisti illi iva jitkessħu u hemm bżonn illi nrażżnuhom, però fl-istess ħin ejja nifhmu wkoll illi għandna sistema f'pajjiżna fejn persuna ttih id-dritt jikkontesta għax mis-sebgħa fl-aħħar tista' tieħu lead. Jekk ħa naċċettaw ċert affarijiet issa 'l quddiem jistgħu jibqgħu jeskalaw għax ngħidu la minni hemm ma nagħmluhiex hawn. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti, hawnhekk fejn tiġbed il-linja ta' dak li huwa bħal ngħidlek raġonevoli u mhuwiex raġonevoli, ma nibdewx bil-mod il-mod naċċettaw kollox biex imbagħad fl-aħħar nispiċċaw ninbelgħu. Hemmhekk tidħol is-sistema tagħna. Il-kameras li qed jitwaħħlu bħalissa jaħdmu bl-AI?
Dika żgur mhux jien f'pożizzjoni nirrispondik, għaliex ovvjament fl-oppożizzjoni m'għandix aċċess għall-ministeri, m'għandix aċċess għal dak li jħaddem il-korpi dixxiplinarji u dawk li għandhom aċċess għalihom. li naf żgur ovvjament li jeżistu cameras illi permezz tagħhom ikun hemm iva rapporti ta' kontravenzjonijiet u reati. Ġi dawk jeżistu żgur. Jekk il-Gvern jiddeċiedi jagħmel iktar cameras fit-toroq biex ikun jista' jkollu iktar skrutinju biex jasal għal dan l-iskop, taħseb li huwa fair għaċ-ċittadin li dejjem ġab ruħu sew li jiġi skrutinjat u titneħħa l-privatezza kollha tiegħu fejn mar bil-karozza, għand min dieħel? dan id-dibattitu bejn il-bilanċ għal privatezza u l-bilanċ fuq sigurtà. Kollha kemm aħna nieħdu gost kieku jkollna kollha t-toroq siguri. Ma nistax tgħid li, li, ma tistax tuħu gost. Però minna ħal oħra mbagħad wieħed irid jifhem l-argument tal-privatezza. Ġifieri ħa nagħti eżempju fejn irnexxiet dil-biċċa xogħol tal-kameras. Kollha niftakru l-każ fejn, u mhux ħansemmi l-ismijiet, però kien hemm vittma ta' mara li nstabet mejta l-katavru tagħha nstab mejjet ġo warehouse u permezz ta' ċerta kameras fit-toroq instab li r-raġel tagħha kien qatilha ħada ġo warehouse u ħbija hemmhekk u għandek bil-kameras instab dal-persuna hemmhekk huwa tajjeb. Mhux tajjeb li li għandna persuna li qatel li nstab tajjeb Mhm. ħafna ilu snin ta' dal-każ li qed insemmi. Em, Li nridu noqogħdu attenti min huwa il-moħħ wara u l-amministrazzjoni ta' dawk il-kameras. Jekk qed jintużaw biex naqbdu il-ħażin, Mela le, wasalna biex kien hemm il-ġustizzja mhux għal dik il-mara għax dik il-mara ntilfet ħajjitha, però min sofra l-konsegwenzi, il-vittmi, il-familjari tagħha, u dak il-persuna għamel ħażin ra l-konsegwenzi x'inhuma. Tajjeb, ħadmet is-sistema. Però jekk hemm min qed jabbuża mis-sistema biex jara Steph fejn sejra, Steph fejn qed tkun, eh, ħa nżidlek l-argument, dan li nġorru magħna. Dan ġorru man għandu l-location, eh, ġviri dan u koll l-istess. Mhm. Irdu noqodu dawn huma l-linji fejn jidħlu l-liġijiet tagħna, fejn jidħlu l-protezzjoni liċ ċittadini tagħna, però kollox irid jintafa fuq bilanċ, fuq miżin ta' bilanċ ta' x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex. Issa tgħid li l-AI. Argument li ma jispiċċa qatt. Bil-fors le. Argument li ma jispiċċa qatt.
Ngħidlek għaliex. Però fiha l-vantaġġi tagħha u fiha l-iżvantaġġi tagħha.
Dejjem, dejjem, imma meta tiżen jiddispjaċini ma naħseb ktar fiha żvantaġġa ngħidlek għala. Inti jekk taqbad il xi ħadd, qed jikser qed jagħmel l-istorbju fit-triq, pereżempju. Ħajkonna lil xi ħadd li jitlaq dak il-ħin minn x'imkien u jmur jmur ibella l multa dak il-ħin, mhux bil-forsi li tiġi skrutenjat vizavi kamera u mill-kamera jitla minu dak il-persuna. Iġifri, ma naħsibx f'dak il-level dil-liġi, għall-inqas ma naħsibx mill-mod kif qed jagħti il-gvern ma naħsibx li huwa f'dak il-level. Ehm, Għax ma tamilx sens għal pajjiżna, aħna m'għandniex. Għalhekk wieħed irid jifhem u jara l-liġi x'se tkun. Għax jien jiena. M'għandix ir-riżorsi biex biex inżommu għadi. Aħna ħajkonna 24/7 standby kif jidħol rapport, ma naħsibx li f'dak il-livell. Għalhekk jien qed ninkwieta li din hija xi ħaġa mmexxija mill-AI fejn ħajkollok id-dejta kollha tiegħek, insa li inti Malti, inti barrani, ġej tal-btala hawnhekk, Darren Carabott huwa avukat jgħix Sweden, dan għandu 24 sena pereżempju, jiġifieri bilfors irid ikun hemm sistema fejn L-awtoritajiet iridu jkun jafu min int.
Nippreferi li l-AI tintuża biex ittaffi traffiku fit-toroq tagħna. Nippreferi li l-AI tintuża biex ikollna sistemi effiċjenti biex minflok noqogħdu f'ċerta kjuwijiet biex neqdew minn xi dipartimenti jkun hemm l-effiċjenza. Għalhekk qed ngħidlek l-AI xafra taqta' minn ġiex naħat. L-AI nippreferiha tintuża biex tgħinni biex nipproċessa xi informazzjoni jew xi dejta aktar malajr mingħajr ma jkolli leak ta' dik l-informazzjoni. L-AI fiha l-vantaġġi tagħha. L-iżvantaġġ jista' jkun min hu l-moħħ jew min qed jieħu dik l-informazzjoni. U hemmhekk nifhem l-argument tiegħek u għalhekk irridu noqogħdu attenti u dan huwa l-iżvantaġġ issa ħammurlek f'argument naqra ieħor. L-iżvantaġġ tal-Parlament tagħna. Il-Parlament tagħna Issa kulħadd jgħidlek għax mhux part ta', għax aħna part time u mhux full time. Ħa nagħti eżempju dwar nuqqas li nħoss jiena bħala membru parlamentari part timer li għandi l-professjoni tiegħi, għandi l-ħajja, għandi x-xogħol professjonali tiegħi. Il-liġijiet tagħna ta' pajjiżna madwar 70% jiġu adottati direttament mill-Unjoni Ewropea. Xi jfisser li 30 per cent ta' liġijiet jgħaddu mill-Parlament Malti. Issa, ħa nerġa' niġbed il-linja. Ċerta liġijiet tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jimpinġu fuq is-sovranità tagħna. Bħal meta niddiskutu liġijiet kriminali l-Unjoni Ewropea ma tistax tidħol fiha dik hi kwistjoni sovrana fuq kwistjoni ta' taxxi, eċċetera. Min-naħa l-oħra, dawk it-thirty percent tal-liġijiet tal-Parlament tagħna, kemm għandna membri parlamentari ffukati u għandhom ir-riżorsi biex jiskrutinjaw dak li qed jgħaddi. Jekk tqabbel il-liġijiet tal-Parlament tagħna, u ngħidha hand on heart u jiddispjaċini li ngħidha, wieħed mill-ikbar dispjaċir li għandi, tqabbel il-liġijiet tagħna mal-liġijiet li jgħaddu pajjiżi oħrajn, m'għandniex l-istess livell ta' dettall fil-liġijiet tagħna li jieħu ħsieb ċerti affarijiet u m'għandniex l-istess proċess ta' skrutinjar. Aħna għandna mela le kumitat tal-abbozzi, però l-membri parlamentari tagħna, ħa nieħu minni, irrid indur fuq xi ħadd li huwa espert biex ikollu l-ħin jikkonsulta miegħi b'xejn. biex jgħinni, sewwa kif nagħmlu aħna. Ġiet liġi fuq il-pulizija, nitkellem jien ma' uffiċjali fil-pulizija, nitkellem ma' min hu fuq in-naħa l-oħra ma' avukati u da. Però kollox a bona volontà ta' min qed jgħinek. Għax m'għandniex ir-riżorsi u l-istruttura biex nidħlu fid-dettall tal-liġijiet u hawnhekk jidħol dak l-inkwiet li qed issemmi inti. Jekk aħna ħa nimxu f'direzzjoni fejn il-Parlament tagħna Minn naħa għandek gvern li għandu r-riżorsi, għandu l-ministeri, għandu d-dipartimenti, Tajjeb, hekk għandu jkun. Però min-naħa l-oħra għandek Oppożizzjoni illi m'għandhiex l-istess level playing field, m'għandhiex l-istess riżorsi, issa tgħidli qed titkellem hekk għax l-Oppożizzjoni. Eħe, però jalla la nkunu fil-Gvern aħna nagħmlu l-istess biċċa xogħol illi ntejbu, mhux inkunu kif inħallu kollox status quo, però nbiddlu s-sistema parlamentari, nelevawha, għax konna fl-Oppożizzjoni, nafu x'jiġifieri tkun fl-Oppożizzjoni ma jkollokx ir-riżorsi u talloka għax għandek bżonn iċ-checks and balances. U hawnhekk jidħol l-importanza ta' checks and balances fis-sistema tagħna. Mhm. X'hekk ikollna ħanamel argument legali. Aħna għandna tlet eh, pilastri u nżid ieħor jiena, però għandna tlieta mhux jiena l-istruttura kollha. Mela, għandek il-Parlament Malti, il-Leġislattiv, l-Eżekuttiv li huwa l-Gvern, u għandek il-ġudikatura, il-qorti. Maħan sit il-ġurnalizmu, jena. Met inti għandek il-poter f'waħda minn daw biss, hemmhekk għandek problema għax m'għandekx iċ-checks and balances. Għandek stat totalitarju. Jekk aħna ħa nimxu lil eżekuttiv, il-gvern, kwalunkwe gvern biex ma naqax mhux partiġan nitkellem. Jekk kull wieħed mill-gvernijiet trissa jew tal-qudiem ikollu l-poter kollu hu, ħajkonna problemi kbar għax hemmhekk tasal fi stat ta' dittatorjat. U jkollok ħafna abbuż. U jkollok ħafna abbuż, jkollok din is-centralization of data li qed issemmi inti. Mela jekk ikun hemm sistema fejn il-ġudikatura għandha li jettu s-saħħa li tiddeċidi fuq il-rati mm. tagħna għalhekk huma importanti ċerta punti min ikun prim imħallef, min ikunu l-imħallfin, għax dawn ħajkun qed jiskrutinjaw il-bqija tas-sistemi l-oħra. Jekk il-Parlament ħa nneħħulu s-saħħa tad-dibattitu tad-diskussjoni u ngħaddu liġijiet kollha 50 percent plus one, ħa tagħti s-saħħa lill-Gvern għax il-Gvern għandu l-maġġoranza fil-Parlament. Dawn huma checks and balances mela d-diskussjoni tal-Prim Imħallef li kellna hemmhekk tidħol għax jekk kollox ħa jkun ċentralizzat mhm. f'waħda minn dawn it-tlieta ħajkonna l-problemi. Għax l-AI hemmhekk fost ħafna oħrajn, informazzjoni oħra, tista' tiġi abbużata. Dak l-argument li jbeżżani jiena, u għalhekk qed ngħid fil-Parlament għandna bżonn ir-riżorsi biex niskrutinjaw il-Gvern u għalhekk għandna bżonn il-Qorti nagħżlu tajba biex ikollha d-deċiżjonijiet tajbin fuq il-Parlament u fuq il-Gvern u għalhekk il-Gvern għandu jkollu r-riżorsi biex iressaq proposti tajbin lill-Parlament u ma jkollux għalfejn jitla' l-Qorti għax jagħmel kollox sew. Jalla jkollna dis-sistema timxi. Ekku, ekku, nisperaw. Again, dak huwa l-kunċett. jiena bħala pajjiż narana illi vera aħna sovrani, imma forsi minħabba raġuni li qed tgħid inti li għax il-membri parlamentari jaħdmu part-time, m'għandniex bażi soda ta' skrutinju, imma wisq nara li dak li tgħid l-Ewropa naqbdu nadottawh mingħajr ma nagħmlu risk assessment fuq pajjiżna. Case in point anki pereżempju jekk inti tara naqra x'ġara dawn l-aħħar snin, Ma nistax ma nsemmix il-pandemija tal-Covid, per eżempju, mingħajr ma milna riskji ta' l-affarijiet kollha li ġaluna nagħmlu għaskapitu ta' ċittadini u ta' kemm mitu nies u ta' kemm blajn affarijiet. U ksirna l-liġijiet, ġifiri l-istat kiser ħafna drittijiet tan-nies. Wis nara li aħna bħala pajjiż imbaxxu rasna għax qalet iva l-Ewropa ngħidu iva aħna. Ara, fuq tal-Covid, ehm, ħan iġbet linja ma tantx naqbel miegħek. Ehm, nifhem l-inkwiet, nifhem l-inkwiet tiegħek, ehm, għax kien hemm argumenti illi xiġifieri għax m'għandix il-vaccine ma nistax naċċedi għal ċerta postijiet u kollox. Nifhem dak il-livell ta' nkwiet u fuq kwistjoni ta' id-drittijiet tiegħi minn aspett ta' libertà, però konna f'kuntest ta' ta' ta' pandemija. Konna f'kuntest fejn jekk inti, issa dan huwa fejn ma naqbilx miegħek jiena, fejn inti għax għażilt li ma tiħux il-vaċċin, tista' tpoġġi f'riskju lil ħaddieħor li ħa l-vaċċin u ħa l-prekawzjonijiet u tista'. Ma ma taf li mhijiex hekk hu. Imma Taf li hemm għalhekk qed ngħid- evidenza. għalhekk qed ngħidlek li ma naqbilx miegħek fuqha. Ehm, Ġifieri that is where I draw the line jiena. Però min-naħa l-oħra, dwar l-iskrutinju tagħna fuq liġijiet tal-Unjoni Ewropea, hawnhekk huwa dak l-argument li għamiltlek l-ewwel. Hemm fil-Unjoni Ewropea hemm sistema ta' checks and balances fis-sistema parlamentari, fis-sistema tal-Unjoni Ewropea li hemm. U għandhom riżorsi tajbin ħafna. Imma it's not a one size fit all. U għalhekk għalhekk jidħol ix-xogħol issa tal-membri parlamentari Ewropej tagħna. Eżatt. Illi aħna għandna għandna ħamsa plus il-President tal-Parlament Ewropew illi f'xogħolhom hu u nittama għal inqas minn dak li nsegwi jirriżulta. Ehm, Ovvjament imbagħad jiddependi kemm pajjiżi oħra ħa jirrispettaw il-pożizzjoni tagħna ehm, dwar li ċ-ċokon tagħna jpoġġina fi żvantaġġ. Però mbagħad meta niġu għal affarijiet tas-suq wieħed, ehm, il-free market, il-freedom of movement fl-Unjoni Ewropea dawk huma affarijiet tajbin ħafna li aħna nimbuttaw li jgħin fl-ekonomija tagħna li jgħin fil-fil li wieħed jista' jivvjaġġa madwar l-Ewropa kollha mhux xi ħaġa tajba. Mm-hmm. illi tgħinna kemm minn aspett kummerċjali u kemm minn aspett ta' kwalità ta' ħajja tajjeb ħafna. Li jonqos minn naħa tagħna hija dik is-sistema li qed ngħid ehm, fejn fuq il-liġijiet tal-Parlament tagħna, tal-Parlament Malti, hemmhekk nemmen illi m'għandniex biżejjed kontribut minn esperti ehm, biex ikollna liġijiet illi fl-aħħar mill-aħħar jispettaw jew ikonna ħanqas nikkumparaw ma' sistemi oħrajn, ma nidħlux l-istess difel ta' dettal ta' parlamenti oħrajn. Hemmhekk nħoss li li għadha nuqqasijiet. Taħseb illi qed nimxu lejn it-triq ta' digital ID? Aħna l-ewwel tkellimna ħafna fuq ċentralizzazzjoni ta' data. li u hija perikoluża tnejn li aħna qbilna, qed inħoss li l-gvern qed imexxina lejn id-digital ID fejn kollox ikun fuq app, is-saħħa tiegħek, il-flus tiegħek, il-karozzi tiegħek, il-liċenzji, kull ma tista' timmaġina. Ara, mela, jien ingerger ħafna dwar kemm għandna entitajiet governattivi li għandhom informazzjoni żbaljata għax m'hemmx koordinazzjoni bejn l-entitajiet kollha. Dik vera ngerger fuqha. Jiġifieri jkollok mal-isptar ħa nagħti eżempju vera bażiku. Mal-isptar ikollok indirizz mod u mbagħad ma' tat-taxxa jkollok indirizz mod ieħor. Għalfejn għax għandek żewġ sistemi paralleli qed jimxu għal rashom. Issa hemmhekk jiena ingerger fuqha, għax inti dik kull m'għandek bżonn huwa ehm, an integration, coordination bejn l-informazzjoni minn entitajiet governattivi. F'dak l-aspett hemm bżonn iċ-ċentralizzazzjoni, sewwa ġifieri li wieħed ikollu l-informazzjoni korretta throughout l-entitajiet tal-gvern kollha. Naħseb li tajjeb. Li ħanati eżempju, mort l-isptar u għandek ir-rekords korretti, qed nagħmel din l-insistenza, rekords korretti tiegħek fid-dejta tiegħek, huwa tajjeb għax jekk Alla ħares qatt jiena tani xi ħaġa, daħluni l-isptar, m'iniex konxju, daħlu fis-sistema tiegħi u sabuha malajr għax hi kwistjoni ta' minuti u sekondi, sabu malajr x'jaqbel miegħi, x'kelm serventi kelli, x'seta' ġrali, dak huwa tajjeb għax qed jgħinna. Diġà kienet hekk imma, Ekki.
Records l-isptar. Ekki. Ma mhux mhux diġitali. Eh, ma kienx diġitali. Jiena jiena li forsi wieħed irid joqgħod attent huwa min ħajkollu aċċess għal dik l-informazzjoni. U dik, dik li għed bezzanni, sax qed naraw ħafna abbuż ta' poter. Ma għalhekk qed ngħidlek is-sistema fi l-vantaġġi u l-iżvantaġġi huwa vantaġġ li jkollok l-integrazzjoni tad-data. L-iżvantaġġ u l-biża u hawnhekk tidħol issa da fuq kollox li jkollok gvern trasparenti, li jkollok gvern li lest jagħti l-informazzjoni, li jkun open u mhux għalfejn ikollok għalfejn il-ġurnalisti jagħmlu l-freedom of information request li jkollok il-nies jistaqsu jkollok bla risposta. Huwa l-obbligu tal-gvern illi jispjega s-sistema tagħna. Huwa l-obbligu ta' kull gvern, mhux qed ngħid dirett għal dan il-gvern, għal kull gvern. L-obbligu ta' kull gvern illi jekk hemm dubju bħal meta tqajjem id-dubji inti, għandu jiġi l-Ministru responsabbli u jgħidlek le, dak mhuwiex il-każ u jagħtik ir-raġuni għalfejn. Dik hija l-importanza tas-sistema tagħna. Aħna ngħixu f'demokrazija. Ma ngħixux f'reġim awtoritarju. Grazzi, ħanajtek, għas-sistema kostituzzjonali tagħna, nisperaw li tibqa' dejjem salvagwardja ta' fek. Nerġa' mmur l-argument tal-poteri daka. Però l-iktar ħaġa importanti hija t-trasparenza maċ-ċittadini tagħna. Li jekk inti għandek gvern li qed joqgħod jaħbi l-informazzjoni, qed jagħmililek diffiċli biex taċċessa ċerta informazzjoni li inti għandek id-dritt tkun taf fejn l-informazzjoni tiegħek. Hemmhekk tidħol il-biża' tiegħi fuq da kollu. Ġifieri fiha l-vantaġġi taċ-ċentralizzazzjoni kif qed ngħidu, però fiha l-iżvantaġġi min hemm warajha, min għandu dik l-informazzjoni, hemmhekk iwa ninkwieta, speċjalment jekk dik l-informazzjoni qed tintuża Nagħti eżempju bi tpattija politika eżempju, illi hemm Steff, illi Steff qed tagħmel dan il-podcast, dan il-podcast qed joħroġ ħafna affarijiet kontra l-gvern minnu, mela għandna din id-dejta biex nużawha kontriha. Hemmhekk ħażin. Sewwa, u alla ħares qatt naslu f'dak l-istat. Mhm. Però issa ħanġib argument politku jien sewwa. Kenna sitwazzjoni fejn il-gvern aċċessa informazzjoni ta' taxxa biex jattakka politiċi. u jgħidilhom intħarġet b'mod politiku, b'mod partiġġan. Ħalija li ma kienx minna u kien hemm argumenti kollha sewwa, però il-ħsara saret. Kien hemm abbuż ta' poter. Dejjem ikun hemm abbuż ta' poter u inti dejjem trid tiżen. Imma lek għandu jħalli. Ekku, ekku, le mid-darba u elf. Ma nafx xif xifti ġimat ilu l-ewwel podcast tiegħi fil-fatt kien ma' persuna. Illi din bħala ġenitur ta' Tifel minorenni li jmur l-iskola irċiviet email illi ħa tittieħed id-dejta kollha tat-tfal u se ser tinżamm ġo server l-Indja sakemm ikollhom 24 sena. Sa jien against li stidimt il-Ministru ma ġiex, stidimt xi nies li jikkonċernaw u s'issa l-IDPA għadha ma tatnix risposta anzi farfret idejha għax dan huwa att kriminali. Jiena jiena naħseb jiġi għad kriminali inti ma tistax taqbad mingħajr il-kunsens tal-ġenituri, eh? Jiġifieri l-email kienet tgħid illi mingħajr il-kunsens tiegħek dik id-dejta se tinġabar ġo server l-Indja u l-iskuża kienet biex inkunu nafu kemm għandna skur levers dik hija raġuni valida għal fejn int tiċċentralizza dejta ta' studenti u mhux biss ta' studenti tal-ġenituri ta' kollox. Ma hawnhekk tidħol dik li għedtlek it-trasparenza. Il-bżonn li mill-iskola rċivi tal-email qed tajt. Mill-iskola, skejjel tal-istat. Tal-każ ma nafx bih, però kien hemm każijiet simili. Inkwitanti ħafna u qed nara li postijiet barra minn Malta l-istess. Għalhekk tidħol l-importanza li l-iskola jew inkella l-Ministeru tal-Edukazzjoni jispjega ruħu dwar għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni, min iddeċieda għall-im skop fejn qed tinżamm u min għandu aċċess għaliha. Jekk hux il-Gvern Malti biss. Allura ma tinkwitax illi meta ma tiħux dawn it-tweġibiet lura ma tinkwitax bħala ġenitur. Għax aħna sallum għadna mingħajr risposta. Żgur li tinkwita, għalhekk nagħmel l-appell illi jekk hemm dubji għandhom jiġu ċċarati. Għalhekk nagħmel l-appell illi jekk inti għandek sitwazzjoni fejn għandek ġenitur inkwetat x'jiġifieri ma tingħatax ir-risposta? Dik id-dejta mhijiex tal-iskola. Kieku tal-iskola ma kellhiex għalfejn tmur għand il-ġenitur biex tistaqsi għall-kunsens jew inkella ġiet imposta ma nafx. email biex jgħidula li ħadd inġabar id-data, ġifri jaqqas u hi din is-sinjura kitbet lura u qalet le jiena ma nagħtix kunsens li d-data tat-tifel tiegħi. U r-risposta x'kienet? U r-risposta kienet le, xorta ħa noħduha. Ġifri, għaliex of public interest kienet il-grounds, meta l-public interest ma kienx validu. Imbagħad il-public interest. min hemm warajh? Min ħa jkollu dik id-data? Min ħa jkollu dik l-informazzjoni? Fejn qed tiġi stored? Huwa reliable? Għax dik oħra, jekk inti għandek servers x'imkien jista' jkun mela le li barra mill-pajjiż għandek servers li huma serji. Jista' jkun, alla ħares, mhm. kull server li nużaw f'Malta qegħdin kollha Malta ma jkollniex. Le, mhux hekk.
Però għalhekk jidħol imbagħad ir-responsabilità dwar il-gvern jispjega lin-nies għalfejn qed tinġabar, min qed jaċċessa u x'inhu l-iskop li qed tinġabar dik id-dejta fl-aħħar mill-aħħar xi gwadan ħajkun hemm għal dawk it-tfal u għall-ġenituri fl-aħħar mill-aħħar. L-appell wieħed irid ikun, jiena m'għandix ir-risposta għalik għax m'għandix dik l-informazzjoni, però żgur li l-appell irid ikun li l-Gvern jiġi 'l quddiem u jispjega għalfejn qed jittieħdu tad-deċiżjonijiet. F'każ li ma jiġix 'il quddiem, hu att kriminali jista' jibqa' jiġbor id-dejta tat-tfal mingħajr ma jagħti raġuni valida? Mela, jien m'iniex avukat fil-kriminal. Nipprattika fiċ-ċivil. Jiġifieri ma naħsibx li jien il-persuna idonea li nirrispondik. reat kriminali joħroġ biss mill-kodiċi kriminali tagħna. Mhm. U again, minn aspett ta' teknoloġija, sfortunatament ngħid il-liġijiet tagħna għadhom lura wkoll minn dak l-aspett kriminali. Data protection tiġi ta' Data protection m'għandix taqsam ma' minn aspett tista' tasal għal ksur, però mhijiex fil-kodiċi kriminali.
Eh, eh, tista' tasal għal ksur tal-kodiċi, mhux qed ngħid, mhux hemm not ruling it out. Ehm, Pero wieħed irid jifhem naqra iktar il-każ, speċjalment meta inti għandek reat kriminali, l-istat jiksirlek dritt fundamentali tiegħek, human right, which is different from a criminal, uh, a criminal charge. Criminal charge jekk xi ħadd xi persuna abbużat mill-poter tagħha u għamlet azzjoni minn awtorità kontra xi ċittadin jew kontra l-kodiċi kriminali. Hemmhekk iwa. Però l-istat jiksirlek dritt fundamentali human right. U hemmhekk huwa l-argument li jisma' għandniex naġġornaw issa ħan murlek argument ieħor kostituzzjoni tagħna. Kemm ilna nagħmlu bit-talba? Ejja nagħmlu kostituzzjoni aktar aġġornata, għadna bil-kostituzzjoni ta' 1964. Naqbel miegħek 100%. 64 għadna.
Mhm. argumenti li ma jispiċċaw qatt dawn, però hemm bżonn li jkollna proposti, soluzzjoni, nies li jridu jimbuttaw dawn it-tip ta' riformi fit-tmexxija ta' pajjiżna. Allura l-fatt li pajjiżna m'għandux riżorsi biżżejjed biex jagħmel il-monitoraġġ u jkun hemm cameras ikunu mħaddmin bl-AI biex jissorveljaw in-nies u li inti tinkwieta fuq dan kollu, jagħmlek conspiracy theorist?